Dinah Ekweme dey regret going Saudi Arabia. Yes, she dey regret. Without Bito, no na see am all over her. Eyo, sorry sis, sorry, sorry, sorry, I'm here. Eh, last night I did there, I did live stream. We say react her. Welcome to Nigeria Daughter TV. If today na your first time of coming across my YouTube channel, I really do appreciate every one of you. Please join this beautiful family, okay? We dey here.

for this period now everybody dey talk but uh, wetin she still talk say nothing like home and that is true she mention about uh, uh, uh, sh- uh, f- uh, flow abi yes the lady she dey cook she get uh, youtube channel say a- as she don even make money reach she still go nigeria go build house you know she go build house every december she dey always dey carry her children come home because that is her own motherland you know we just dey here to make money na because of our country things dey hard na im make us dey comot for that country yes wetin this our sister the live stream wey she read do yesterday some things i pick am for inside yes some things i pick am when some are not see too e no really make uh, anything to me yes for my own no i no know for your own if you dey there yes the one when i really still pick for inside may i first talk that part

and your salary dey do well or you dey do your business well you go look for be better school for nigeria put your children say your children go dey do well e say to relocate with children say e dey affect children that one na true language barrier maybe you come relocate come people like us for this side now france you know the language barrier but if you locate go like place like uk you know your children their schoolmates their classmates like my daughter now which they want to tell am say ah i wan locate comot for this state you say mommy no you know because she think about her friend e dey really affect children that one na true e dey affect children

you know na make na him make many people dey say if dem um japa because of children because dem go think of tomorrow future say once their children what of dem spend all the money take train the pikin for school finish for Africa now at the end no work yes like my junior brother now he don finish school no work no work no be papa train am no be mama train am na siblings train am but no work now you see am imagine that money we gather am we use am bring am come abroad na something like that na im parents dey try to think of i don't know if you come across this my youth my video na something like that na im people dey try to talk say eh, i leave the country because of my children imagine that money we save am we use am carry my brother comot for nigeria you use am carry am go Australia or any place or Canada or um Saudi wey you dey so or Dubai you know at least e dey work but now now e don finish school how many of our graduate now don finish school for Nigeria now no work nothing nothing nothing um children go come start again like dis country wey me dey now France pikin wey finish school wey no get work government go dey cater for am government go dey pay am like as our corper youth wey dem go dey serve government go dey pay dem small small money dem for still continue am like dat till di children find job no be just say one year after dem go just abandon dem ah abeg we wey we still get our social media make we still dey use am dey talk for our people.

no japa, no sell your property, that is true too. Abroad no deserve, they no worth to sell property for. We where we dey inside, I can testify. E no easy, my beautiful people, my people. Abroad no easy. They no deserve to sell your property. What if you come sell your property, dem come deport you? What if you come sell your property, you come reach here, the cold, the suffer, the cold sef e go first give you dull to even dey active, to even get up, to even do things because our body no be cold. Sun dey give you energy to fit move yes our sun we don e don dey use to us I no know whether my people understand oo but na because of sey no hope na im make many people like us we we japa comot for Nigeria but if you are doing well no no sell your property to comot for your country come abroad. Dey your country nothing like home nothing pass your own home your home is your home nothing sweet pass home and the other for our sister my colleague abi my um when we gather dey the same country when she say she na thirty two years say she na fifteen years when she don dey France now. I understand you, my beautiful sister. Person like you, I no sure say na profession work na carry you come. Then I come make dey talk about those who get profession work, those who get business. No be people wey japa with open eye, where belle carry us go, we go there. No be people like that. Then I come make dey talk. Then I come make dey talk. Make una pardon uh, my children noise. Dinah Ikweme dey talk about profession people, profession people na im Dinah Ikweme dey talk about. No be people like you, people like us, yes I know why I dey say people like us, you understand. Yes you can japa where belle carry many people, Nigeria na different category of human being, some people they are that is dey get money no go sell your property say you wan use am japa some people dey get good job no go resign work because you wan japa but people like uh, we know how we dey you know eye dey red we try to make hands meet you know no people like that she dey talk yes if you are doing well in your country stay in your country like her husband japa was him last uh, uh, uh, uh, he, he, he, Japa, ja, na Japa be na he be next door. That is why the Japa. You see, uh, his husband and doctor. There no hope, no where to where again. But Japa na he be their next. Then the Japa make sure say na japa and try to do your research na wetin dynakwe make talk and your own me still understand am my my neighbor my france i understand am because you say you don stay france for 15 years but me and you know say france no easy many people dey outside dem dey call 115 dem wake up in the morning dem push dem outside till evening dem still put dem inside room dem still sleep europe no easy europe no easy and you when you come across this my video say eh, europe no easy come home if i come home you go give me house You give me money to start up a something business. Europe no easy no. Europe no easy na at all. You understand? E no easy. Before you come, double think. But if you eh, go no go, uh, come no come, no problem. Come face the reality. Come face the struggle. But if you are doing well, stay in your country. Nothing like home. I hope that one e clear. And my beautiful sister Dana Kwemi say how many of us dey stay city, eh, capital city. Me, I no wan stay capital city. o. If you be person when you just start life, I no advise you to stay capital city. The people wey even get the country don dey stay capital city. They dey stay outside eh, eh, s- eh, capital city. As you take stay inside, uh, like as you take stay like place like Paris, now if you dey stay inside Paris, then you go dey say work work then you go dey face the uh the pay the payment the bill but if you stay asket of paris then work go dey hard then the bill go still reduce why we dey stay asket of paris na because of children one ask me why if you wan talk about no place wey bad or good no dey Capital city in Europe many many rough dey there talk about all those I no wan mention am and to dey jump train metro mostly metro no at least if you stay outskirt of Paris you go fit enter bus e dey calm e cool. No because of the bill oh, no. If you stay capital city, you dey see money now. Leave You go dey see money, you go dey see your work, you go dey work your work. But once you don Inside start up London, your heart children, of so London, that your Chelsea, children go and brain, live in Chelsea. your brain also go calm. I no advise you to stay If you sure capital you go city, no live be for because New of say you York. wan belong. No, no, no, no. Most of you are not. No. Most of you are not Just living go in the stay capital, so outskirts. let's not be deceiving ourselves. so that your children Most your children school everything you I don't know our outskirt of city sef e be like Abuja yes na make una quote me for anywhere you see my place na um you use here take compare Abuja sef abeg make we call it a day o my sister I no agree for this one o capital city how many of us dey stay capital city me I no wan even stay capital city o Paris abeg if dem even dash me I no wan stay there abeg my people how una think this thing. make una drop una comment in the comment section wetin una think o eh na wetin our sister Diana Kweme drop as me I still drop for una see her as e dey dey lament eh I will see una in my next video una ciao ciao una go watch am o ciao. e don cast last last na everybody go chop breakfast. Shayo.